Okay, ah kan nau le pa bawi le har mo kan kan van hak pa hna lai te mui chuang te van zau kha tha e se se kan lo amesibika ah ti bantukin tu zana ah Friday every Friday here CDF Hakha Sports Team of North America nih khan mipi he ton in bantuk in biaruahnak tete kan nei usih tiah sadu kan rak thade tuzan he zan li nak sang i tuzan he rak kan zoh mi hna laimi unau vialte nan cungah kan i lawm te kha chim ka duh i tuzan he special guest kan som hna i screen in kan hmuh mi hi kan si hna i keimah nih hin zeihman ka chim rih lo i mah ti cio win theihternak kan vun tuah than hna lai timi ti kha amsa vun chim ka duh i theihternak kan kan i tuah tikah khan kan min cun kan umnak khua Cun a si khua cun Laitlang kan khua ti zong kha vun chim chi a ṭha nanmah nawl siseh law i theihtarnak kan vun tuah hmasa hna lai cun theihtarnak kan vun i tuah dih hnuin keimah nih hika i kan sawmmi hna kan naule sinah lawmhnak tawi te ka vun chim lai timi te kha kan program si lai mah hnu cun kan vun peh thluahmah te ko hna lai i tuzan lei ah ka screen i uh, keimah he ka screen ka hmuh mi hin kal ka hmang te uh, masabika zemlo intro tuanak zemlo nungak sekolah cu nungak Christina in kan lai e Christina hai game no tu ka voi ni mu nak long sare e tha chi ka thei ve lo ma za kha nang ma sin kan ban thok ko lo uh, ka funu kha nang ma kan song

Siseh kan i lawm tuk. Cun hika lei in ah kan chairman simi ah Siadini nangmah kan sawm. Kan i lawm, kan i lawm. Ka min cu Danny Bawibik Thawng ka si. Orchid pa kan ti. North Carolina ah a um liomi ka si. Tuzaan ah Laimi nih kan ngeihchunmi hna uh, upare thiamsang Harmon le siangbawi siseh kan hlasak thiam hna nih a van kan telpi tikah tuzaan hi a van nuam khun. An cung zongah lunglawmhnak tampi kan ngei. Siseh utawk. Siseh kalum kai hi kamina tok cem te an kau i hika atu kumna khi Syracuse New York ah khua kan sa lai le ka khua cha hal kha kuthar ka se tam pi kalom Second lom tuk cun siangbawi. Ka lawm. Ka min cu Siang Lian Sang a si. Siangbawi tia tam deuh nih a kan auh i atu hi Dallas, Texas ah ka um. Laitlang ka chuahkehnak cu aa ka pa hi Phaipha, ka nu hi Hakha a si, ka khua cu Hakha le Dallas. Seh, ka na lawm tuk. Ka nu Hmung. Okay, pasiang ka lom. Kei tu na kan hmu lang mang mi ka si ko lai YouTube prong ah. Ah keimah kan min chu Fung Hmung, Pu Fung Hmung kan Bai tang ka khua hal kha atu kum nak bak lu ni ka khua sa bi ka si. Zan ah rak kan zohmi Chin miphun, Lai miphun nan cungah lawmhnak tampi ka ngei ve ti kha van chim ka duh ka lawm. Lawm. Uh, Mercy. Okay, mah kamin cu Mercy Van Dut Kim Mercy Kim tia au kasi. Uh, Albany khua khua sa liu ning si. Um, kanu hi senthang peng sur khua se kapa hi tu hi falam si. Halo. Saya na lawm. Keimah ka min cu Za Bawi si. Aa ka umnak hi Buffalo, New York si. I aa Laitlang lei ka khua cu Hakha peng, Lamtuk khua ka si. Tampi kaa lawm. Lawm tuk. Harman. Hello, nan dam maw? Ah, keimah ka min cu Harmon Lian a si. Ah, tu hi Indianapolis ah khuasa liomi ka si. Ah, ka pa cu Siangcung Lian a si i ah, Tlangkhu a si. Ah, ka nu min ah Pi Saizing Lian a si i anih hi ah Zangtlang a si. Ah, kan chung tein Indianapolis ah khua kan sa lio si. Ka lawm. Sik na lawm taktak si i aa theitan na khan van i tua di cang i tiin cun a hlei cein tu zan i aa biaruah kan duhmi hna hi kan nau le pahnih hi kan siangbawi le harman hi aa biaruah kan sawm duhmi hna hi anmah hi an si biapi in kan tel le cu tu zan ah i anmah hi vawleicung ram ṭha bik vawleicung i phung uknak a ṭha bikmi ram America ram vawleicung ah cun uh, America ram pin hi cu a um te lo tiah kan pan ne capo zon chim ton mi si uh, vawleicung ro ro ah cun a dinnak a tat mi ram kan te le cu a um mi kan si cu ah cun uh, phung Ah tunai khan kan chairman pan upadi te laimi ne ko upadi kan te mra ho jan law kan te lai te i leyin degree ah la bak e degree in lak pina an ma merang sina ah rian choza tang baka rian tuan min si ti mi te kha leiban chim ka du e hi bantuk kan naw le hi bantuk thiamnak degree nan mu ti khen nan nu le nan pa Ah, nan chungkhar nan salo long si lo in te laimi simi po ni kan nan thongpang thei mi ni kan um hun in kan rak in lompi cio hna nan ma ni nan ni thei lai lo sana tin hi bantuk in a pathian ni thluan chuana hi bantuk dir mun in phak te kan rak i lom chiu ti mi kha tu zan na atharin ke ma pum pa zon chim ka du a nan man kha ke ma pum pa chum chum har mun zong kha kan rak in hu a interview te zong kha kan rak in hu kan rak i lom tok chun siang boi dong chum chem chem sem lai le ruah nak ruah lamang chan tu zang chan uniform pi man ka vun shoko vun ti man ka duh na te america kan um cha kan kan feel tin halo se a texas le indiana mning le cho bian an chai liu rong kan bati lai ma si lo la bi chai nak zung in um liu na kha vun kan le bani zau na man kan du nga mi na si kan lom tuk ti mi kha chim ka du e a chun hi ka le gin a lai mi hi bia le la kan ti la tel lo hin chun kan sa kho de lo Ah, i bia long nan chim nen ni ha kha po le jia solo sami man an um lo nan thiam ve lo ma ti an ti lo mang ma kha tu zan le ke ha kha chu da sak chu kan thiam na lo ti ka tin hai tu kha hi kai nuak mercy le hi kan pa boi kha kan ban som na ye petak tin tim to nan ma zong nan nei ve tha te kan chau hlan cha a kan naw le pni chong kan rom tim chim ke du chun ah technical issue ruang tia keimah ruangah tlawmpal te kan van tlai deuh mah caah khan program chung kan van lut thluahmah dih ko hna lai i thawngpang he update tawite he ka tuah tawn ni intro tlawmpal te van ten ka duh ni cu hakha CDF kan nau le he tampi ne nan thei le lo aluan cim i zarh chung zong pet petak tin rak apen kap ani do timi ti kha rak ngai tu rak zoh min an ha cha thong than kan du hna kan nau le ni rallokap kan te hna le cu ralkap thalo hna kha minung pahnih pathum zong an tha hna timi te zong min sim ka du na tin khatarei thawngpang chia simi tu cu nan thei chiu bantukin ka li a kan nau kum kul le kum nga reng lo te simi chin chin le nau le pahnih tha hna cun uh, medical sport team a simi hna minung pakua an tlai hna kan ngaih chia ngai timi te zong kha vun chim ka du uh, thlacamnak he bawm peng rih ko si timi te kha toi te uh, vun ten ka du i atu cu zei zei si zongah mercy kha ka vun in som ta lai te mercy sinin solo kan ngaihnak caan si rih ta lai Tuu ka sa dingmi cu Mirang hla rescue timi a si le ka lung chungah a chuak ngaimi a si. Ka lung chungah Pathian nih zong khi Lairam Laimi caah Lairam ral a dotu ca hna zong ah khin mah tin khin a ruat ko lai tiin ruahnak ka ngei.

lom tuk tu bang pek ta hau si tlong pal te warm up bin to pa ta hau si e merang khol he keima bantuk thil chung lei po po khu jan thei tuk ti le lo e tam deuh khu cho e kan fale na zalen thei le bia tha taktak mi se nan thlacam na na lung thli tum an van san nak le na lung thli na sidu tha vial te kha kan thei piak di e kan kham lai pia van cung i pathian o kan te lai chu ti a la pho tu na pho mi sa tha tak tak na lom to ko a mercy chuan na lom tuk ti mi kha chim ka du e tu kha mrang hla sak ke lai hla special tang ri ti mi te kha a kan ngai tu pawl cha kan than ha tlawm pala sak ri lai ta tha ta tak mi kan sak pia lai o tha bak ke man ka voi khat thai nak se o tha bak se mui mu lo chen rang nu ru ok so dong foi te mi se ma kha e tu cho um biang na kan bulut kho man halai ye CCN lein Christina a kan fanu kha ka buin som lai ye Christina e a question number 1 holding he a kan na pa harmonize kan le piak te lai i atu zan ah hleicein hi bantukin zeikan te lai phung vawlei cung phung zeikan te lai law lei a thiammi kan nau le pahnih kan aunak hna sullam he US a laimi kan rak phak tik hin kan ram ah phung le zeimanh phai kan nei lo duh poi khua sami ram a kan um tik hin kan i chuah sumi te tampi um ma tikah cun tu zan i bia ruana kan tuahmi te ni hin Laimi ca santlami te ta le chuakham ah timi ruahnak he kan tuahmi si thil a theimi le thei lomi karlak a tampi aa thlau thil he kan kan theih lo ruangah kan i palh sawmi tam tuk caah hin tuzan biruahnak he hlei chen ma kan naule pahnih kan rak sawmi hna si timi te kha avun nol ka duh i naule pahnih nan chuan kan i lawm i bia kan hal tik na kan leh awk thami na kan leh lai a liau tha lomi na kan let le lo timi te zong kha van chim ka duh i biaceihnak bawi le zeikan te lai khi ka zung ah cun bawi nan va si ko zong khan tu zan ca lai mi ne ti keima ne cun keima dir mun ka naw len si ta khan a za long tein kan let hna lai timi te kha van chim ka duh i tu chu Christina na question pakhan nak kha a vun kan hal pek ni kan som Okay. A Misvik a hiban tuk in a ku u Harman he ve hanak san ka hmu sa kalom va halnak ah ka lut colh ko lai i question pakhatnak va halnak cu US a ummi Laimi lakah nuleva nuleva karah i velhnak uh, fak tuk in il thiamnak te bantuk hi bantuk sining ah hin uh, an sining thil sining zeidah lo cun uh, hnikar Hi tukvelhnak hi a karh chih tuk maw na hmuh asilole a zorchuk te lanh na hmuh ti te hi van si seh law. Ok. Saya atu zaan a biaruahnak ah a ka sawmtu atu ka u pa siang le cun rianṭuantu nan dihlak sungah kaa lawm tuk timi kha hmasabik ah van chim ta ka duh. He a na kut na khal mi kan vun leh hlan te ah te uh, theihternak pahnih te tuah ta ka duh. Uh, pakhatnak ah uh, US state kip ni hin uh, upadi loan ngai cio amah rong ah kan state khat la pakhat kan upadi ni khat na lo. E kai he Indiana ah lawyer uh, shini ka tuan leo chen ku uh, siang boy he Texas ah uh, shini tuan leo min si. Kei kan ṭuannak state kha aa khat lo caah khan tuzaan i kan chimmi zong hi aa dang kho men. Keimah kha aa den tikah khan aa zei kan tla lai. Aa kan ṭuannak state aa den ruangtu a si timi kha aa na ka theihthiampiak ko timi kha hmasa tuk vun chimter ka duh. Ia pahnihnak ah, aa tuzaan ka chim dingmi pawl he aa legal advice an si hrimhrim lo, theihtlei sawh lawng an si timi te kha aa vun chimter ka duh. Ia na ka halmi question kha vun let ko ning law, aa Laimi nih uh, biaceihnak zung kan phaknak bik a ruang hi cu uh, DUI le chungkhar buaibainak ruang an si ko. I chungkhar buaibainak tete ka uh, nupi le cun uh, vali karlak i dalnak mu. I mah ruang hin case Laimi lak hin a kan tam ngai. I a tam deuh cu case hi a hmi mi an si misdemeanor timi pawl. Asinain tein uh, case uh, felony pawl zong hin um pah. aa tahchunhnak ah tu kan umnak Indiana hrin ahcun aa nu le va aa naam tein aa sawh cun aa tu mi te hna khan um. Cun aa nu le va aa that mi tiang hmanh kha mu aa an um cang. Hi mah stake ah hin aa case pawl hi chungkhar lei buaibainak case pawl hi a tam deuh ma thuam deuh ma tikhat cu a ruak a thei ve lo a ruang cu a research tha tein a tuah lo ca khan te asinain tiin aa nifatinte ah khur kai ve tikah khan an um pah lengmang ko timi kha cu a van chim ka duh kaa lawm. Cusa kan lawm tuk. E, uh, a hleicein Laimi kan khuapi simi Indiana le second uh, kan khuapi simi Texas ah uh, nan rak tuan cel ngel mi sumsami Laimi ca zom uh, kan van tha tuk tim pe kar laka van tan ka du. Atu cu question peng ina ka khan Uh, Christina ṭhiamṭhiam nih khan uh, na vun hal lai na question pahnih na kha siangbawi nih rak in leh te lai. Yeah. Question pahnih nak ah hi bantuk nuluwa karbawi nak a chuah tikah hin a bik in an ṭuat Kalum Christina le Kezani Chin community mah ca cu man dan tatnak in lo tani kha kei ka ton ning se. Zei kan lawm tuk siangbawi he amah pumpak pa zong khatte pastor rianṭuantu si vun lehmi kha question na vun halmi zong kha amah na vun halmi kha rem ngaingai ka ti kan i lawm. Hi atu cu zeimalo lei in a kan halmi si question kan hal hna ding hi generation z kan tele chu ne an ban tial mi se a kan chairman pa de ni ne kan bin hal na lai e na question pali na kha a ma te kha kan chairman pa ne kan hal piak ta na e a pakhan na kan harmon ne kan le piak lai pani na kha siang boilar kan le piak te a question kha khat mi se e dan ma ale nan view uh, zeitin an hmuh ve tinak a si lai sade ni question pali nak te kha voi kha tiak ta na kan i lom kan i lom tu za ni US a hin upri thiam sang kan ngai mi na hi minung panga paruk hlai lo an si lo cu chunga chun kan ma ha kha than tlang lai mi laka chun kan i ngai chun min ha kan si ni an si chun lai mi lak zonga tampi rian atuan ye am bo min han si an chung shim shima tampi kan i lom te mi kha a pakhatnak bik ah van chim ka duh atu kei ka van hal hna dingmi hi kan theih pah lengmang ko na tein kanmah pumpak le hawilukom ti bantuk lawng kan theih ca USA upari tha ten caan saupi a cawng i hi ka zongah rian a tuan mi educated pawl hi an chim hi kan thei bal huaha lo ma ca ralkap nih February thla i Kawlram i uknak an lakmi kong he pehtlai khan an chim lengmangmi cu UN state cung tiang i an chimmi cu hi uknak kan lakmi hi 2008 constitution phunghrampi kha i kalh lo bak in legally tein action kan lakmi a si ko ti kha an ti peng cun amah nih an timi cu zei ruang dah khan an lak an ti tikah mipi nih an vohmi chungin fraud um caah khan lih le hrokhrol in mefirnak um caah khan Hihi million pahra bak hi vote hi fraud a si. Cucaah cun hi kong he pehtlai in ralkap nih 2008 constitution ning tein legally tein uknak hi kan lakmi a si tiah mi hi legal perspective view in siseh zeitindah hihi nan nih nih kawlram politic nan zoh tikah nan hmuh ning si timi te kha van theih kan duhmi cu si. Thau da kal hmasa lai. Aw e, mah kha zei lo van kal hmasa ko se siang buin ni kha kan lep hmasa se law cucu zeitin dah nan ruahmi te kha zapi theih ding in van kan let ta ko law. Okay, ka lom. Kei cu tein ka hmuh ning se zei bantuk democracy uknak mana ralkap ne power lak cu legal si bal lo. Zeibantuk uknak tang paoh ah. Democracy ram a simi ram ahcun tahchunhnak ah fraud si lo le thil khualkhat a hmaan lomi um si ahkhan cun court system si lo le ke a dangdang alternative method in khan bia i alnak kan tilo cu mah kha donghter si tawn. America zongah naite ah khan nan theih ko e fraud allocation khan tuah sinan tein ralkap ne power in la lo. Ema kha number one abin chim ka du democracy uknak tanga chon zeitek mana ralkap ne legal in democracy tak tak mo kaban tok kha nga lo te mi khan pakhat na abin chim ka du e pahnih na abin chim ka du mi cho constitution zong chu ralkap ne 2008 kha anmah nih an sermi si, anmah power, anmah le anmah protectnak caah an sermi si. Uh, a tak tak ko lo ahcun khu an tuahmi kha anmah le anmah khu an i tuahmi zong si. e mah kha pahnihnak. Cun a donghnak ah 10 million um, in fraud kan si timi kha hei, hei tuak cio lo a si kho lo bakmi khi si khi common sense in van dok mai kan se ko lo Kawlram ah nan thei bantuk in 50 million franc kan um te se chamo 50 55 million franc kan um te se ma vote a tha kho mi he 30 million franc ma kan sanga 35 ma e 10 million ne fro an tu se chon 20 25% bak vote a tha mi kha a man lo a li te kha se e news lom pa rel mi analysis an to mi a chon khaban duk kha cho a si kho bak lomi khi si 10 million reru maw 20-25 percent nih um, fraud um timi kha cho i zeihmanh zong prove um lo cu maw mah fraud timi kha mah ca cun kawl ralkap nih anan lakmi cun mah lan mah protect ni tuahnak mah kha si ko zei ti hmanh in legal zong si kho lo cun common sense zong vun tuak ah mah te vun ruah si so zong kha si kho lo mi si timi te kha vun chim ka duh Caku siangbawi chimmi kha ka rinh ve natein kei ka ruahnak ahcun Kawlram upadi ka theih lo tikah khan teh upadi lei in khan cun ka chim kho lo natein pumpak ka ruahnak ah Mino Hnaing le ralkap pawl chimmi cu a zumh hrimzumh lo bak ding si tiah ka ruah. A ruang cu Nan theih ko cu, kan mithmuh hmaibak ah Thantlang kan khangh ko, inn a za leng na kaang. Video zong in kan hmuh, hmanthlak zong kan hmuh. Asinain tein mah bak kha do CDF le PDF nan khangh an ti ngam ko cu. Zan hei hngalh lo ning khi mu. Mah lawng si lo, kan pastor an tha, an tha lawng si lo, a kutdong bak an cik khi mu. I a kutdong hrawt an phir rih kha. Mah te hna an tuahmi kha PDF le cun PDF pawl nih an tuah tiah an ti ngam ko cu. Hei ruat ulaw Laimi le kan pastor te cung cun kan kut hmanh kan zo ngam bak lomi si. Mate mithmuh le video le camera kan zoih dih komi a um komi hmanh li an chim ngammi kha cu kan hmuh lomi atu si NLD nih mi an fir hei ti bantuk te hna kha cu khi a zumh zumh lo bak ding si te ka ruah kai ma pumpak ruahnak a mu. Cun Mirang nih phunthuk an ngeihmi cu Full Me Once Shame On You, Full Me Twice Shame On Me ti a si i a tawifiannak in cun vuikhat na ka hlen ahcun nangmah pelh seh na ti. A vuihnih nak na ka hlen khawh rih cun keimah pelh si an ti. I nan theih bantuk in Kawlmi nih a kan hlen ruangah kum sawmsarih leng an ser kan si cang. I atu i Min Aung Hlaing tiin an chimmi kan i zumh rih, a kan i hlenter rih cun anmah pelh si lo, kanmah pelh bak cang le. Keimah ruangah cun Min Aung Hlaing ke chimmi kha cu ke a ngaingai lo ding, a zumhrim zumh lo ding si te ka ruah. Ka lawm. A fiang taktak si. Zumh zumh lo ding ti kha na dih ko. Taktak na lawm taktak. E um si Min Aung Hlaing nih advisor e lak mi zong cu Indiana university law lei doctorate pa bok kha si maka interest ngai ding tu si e zuk lo ding sko to ko ani khan fian tar ngai ngai e atu chu question pakhat kan ban chap lai ke mane kan hal na lai ruang cho harman kha ban hal ka du kan nu kan nau nu ne Christina nih an hal ciami hna kha sana ti khan a vun i dang deuh din kan hal duhmi hna cu i keimah kan hal duhmi hna tu cu laimi hi nu zong hi a can an thin toi ve wa le nih vun ti cangka te he bia le hmangmi kan um ve nu zong hi ti ka wa thin hoi ka ka dai deuh le ti khi a rak um lo cun pa cheu kan zong kan nu le nih an ai puan caan le kan li caan zong kan hei in ko ding kha Ah nupi le choi le choi lak bek mang mi no zin rak um bi ma tika a chin toy deuh mi party kan tele chu an nupi mo awa ni mo 911 call ti ban tu um tika khan ah zeitluk in da ma ni khen ah impact ava tu kho a that nak ma um ah a that lo nak deuh ma um ha ti mi de kha kana pa harmon ka hal kan du e foi ten 911 hi au kan thiam chang ni lai mi hen ma hi ah ma khe kan i sum deuh ma tha si lo le an auh tikah khan khatalei ca khan palik zong le va tlaih tikah maw a tha deuh ko ara ring na ti ma sila a zeiti dah nai wan wan auh ton mi khi a that nak ma a tam deuh tom deuh ma ti mi te kha a ngai tu vial ti ca khan ma ti kha zangfan atum kan chim ta Te, ah mah hlan ka chim cang bantukin te ah Laimi kan buaibainak bik ah case phunkhat cu ah chungkhar buaibainak kong an si. I 911 call hi a ṭha maw ṭha lo ti si cun ah ka zumhnak cu na a ṭha ko. A ruang cu safety reason ruang khan maw 911 call a fawinak a ruang pakhat cu mi pakhat pakhat safety ruang caah khan a fawi in an tuahmi kha si cu. I zeidah cang ti si cun 911 kan call te kha khin palek an ra i thil sining kha hlathlainak kan tuah tawn. Emah hlathlainak an tuahmi ka ca kha ṭha tein an ṭial i cozah sihni sin khan a kan rak kuat. Mm. E, kanmah cozah sihni na kanmah ca kha kan rel leng. Uh, upadi kha mu uh, law kha an buar le buar lo kan zoh i an buar si khan cun mah an buar upadi ning te khan taza kan cuai tawn hna tahchun na ka nupi le cung i kut zo te hna ke domestic battery an te class teams ṭimi nurse te A-class English demeanor cu a tlawm bik zero in a tam bik kum khat tiang thong thlak khawh si. Cun tangka zong thong nga tiang liamter khawh si. Indian ah upadi ning a maw. Cun mah na kut na zo lio ah khan tahchunnak ah na fale kha maw kum hlei li tang khan um ve cun thil sin kan hmuh khan cun level six felony timi a hmuh ngan deuh in khan tazacuai khawh si. Level six felony cu a tlawm bik, aa thlaruk in a tam bik, aa kum hnih le cheu tiang thong thlak khawh si. Cun aa tangka zong kha thonghra tiang liamter khawh si. Hi mah taza cozah Chini lei nih taza kan vun cuai hnu hna khan zeidah um ti si cun aa biaceihtu kha no contract order timi kan tuahter tawn hna. No contract order cu a veltu le cun a velhmi karlak khan pehtlaihnak hmu hlah seh ti kha a si. A ruang cu a cheukhat kha cu um, tazan na kha cuai na kha ṭai ti bantukin khan maw va kal le va vel le cun va ṭhi pei ti hna kum tawn. Mah ka um lonak ning in khan mah no contract order kan tuah tawn. E mah no contract order a um lio i uh, a veltu pa na khan uh, va kal le thanhawhnak khan hna va pek khan cun mami pa kha uh, a hmuh dang in invasion of privacy timi class A Misdemeanor khan taza cuai khawh ve si. i zeiruangah dah mah no contract order hi a biapi ti si cun laimi cu a tam deuh chungkhar vuivai nak ah hin zurit hi um tawn zu hi mu zu hi aa tel tawn lemang i inn chungah khan a nupi le nan celh tawn ti hna lo zu kan ri cun rian zong an ṭuan fawm lo cun nupi le cung khan kut khan zo peng Mah ruangah khan an nupile nih an i sum khawh lo ruangah khan Nine-One khan khawl tawnmi hna seh, mah ruangah khan atu no contract order te hna kha mu kan tuahnak kha si. I a cheukhat case pawl hi cu report bak khi a haumi um ve upadi tang a mu. Tahchunhnak ah child abuse hei ti lai child neglect hna kha mu ngakchia ṭha tein zoh lo cun ngakchia fak tuk in velh te hna kha cu upadi na khan nan report bak le timi kha si keimah ruangah khan man bantuk te hna um si khan cun laimi zong nih 911 kha khaw le report kha hau te kha vun chim ta ka duh ka lawm a tatak se ma cho keimah pumpak ka ruah nak pin lei se ma cho kum khat Tein kum hnih le cheu tiang ah thong thlak khawh si Laimi pawl kan ralri ngaingai hau. Maka ti khan harmon pakhate vun chap ka duh mi cu ah zei kan te lai zei tu nai nu va si mia kan te cheu khat cu pa he dai ti khan kan um ko kan no pi le kan zai kan zai no pina kan beng chap ri ti ban tuk si tikin ka ban tuk khan ai wan au slo maka atu nai a khan nu ke a a zeker a bengtu le veltu kha nu cungah khan tla kho ko lai to ko a si ti lo khan te a tunai ko bun chima khan a tam deuh chu a kut a zong mi pa kan si ka pa kan se pa kan mi tham se sa nu kha nu a kan effect a va sivi ma ti mi te kha na dia nu ne kut zau kan chu nu zong kha upuri ning ten kan te pa ban to kan kan ze chui se be ko ha i atu upadi dang kan cu nu pa ka cu um lem lo a ka chim mi ka cu ke zei kan tal a tawi fian mak kan mak kan pa ya nu he ti bia ka si ma lo cu nu po kan ral tha tuk so lak te lai nu po ka chien pa min me marsin ni ni ka tha pa zai kan tal chep kan nu po cu pa na sam thuam mang na la nu ti si te capo capo bitak te ka theimi pa se ka theimi nu se rol chuang i arti kio arti kio arti vun kio kho ka bakhan an pa ne khan an pa he bian e le ma kha arti kio na ku ka bakhan pa lu tuk ko cho kha den se ka ban to khan me se a sa zegen ta aman mi se ke mai ke mi tum hu mi mo ma ruang khan nu pol jong khan ari long ngai si tin te kha a ka lom tak tak se Hi atu cu siangbawi hla ka vun hal chap lai i mah cun ah kan naupa sinin thla kan ngai hna lai tlawmpal break kan man na lai uh, keimah i uh, kan hal ding cu siangbawi kha Laimi hi a ho pon khan ah Laimi cu zu kan ding tuk zu kan ding tuk an te America le lai zu dor ri te le tor fu Laimi ne zu dor ma kan nei kho ri lo bu ko mera le Korea te bantuk ne Korean de oi kan ma khon ha cun zu dor he tam te e A Laimi hi zu din kan thiam lo. Zu kan ding tuk Laimi zu kan ding khun rua tiah an ti mi hi nangmah na hmuh ding ah Laimi zu an ding zu kan din ning hi miphun nakin kan miphun dang nakin kan ding deuh ko maw timi kha question pakhat si lai. I a vun changtu a vun thei ka duh mi cu zudin buin motor mong he an tam ngai i ma hi chu kan ma khua zong case tam ngai ngai ti si ma kha ta chun na voi kha zudin buin motor mong tlai na zeitin dan tan ha hi ka thei bak ri lo ke cho a voi ni nak khita zeitin da asi voi ni nak zong lai mi cha rim lo in te voi thum nak zong anot men umri hoi ti si ma azu rit buin motor mong mi na kha avoi khan nak avoi ni nak avoi thum nak dantatnak aa dannak ti kha zaangfahnak ti makhat question pahnih nak ah pi tai vun in hal i vun kul ta lo ka lom na na vun ka hal mi cho a phi na thei chang ko min la ka te thei la ka thei sin ti ta kan pakhat pakhat nak ka cho Mirang pawl miphun dang pawl zong cu kanmah tluk na ding an ding ve ko rua tiah ka ruat kei cu. Eh, a, a cheu ka cu ding zong an ding deuh kho men. Eh, kanmah le kanmah khi caan caan ahcun kan sual kan sualnak kha kan i hmu tuk tawn e. Miphun dang sinak kan um lo tik kan um lo tikah khin maw concert te pawl kal tek si lo la social event te pawl kal la khin miphun dang sin kal la khin zun ding ngai cio ve ko ding mi pawl cu maw Laimi tluk Laimi nak nan ding deuh ve dannak belte cu dinthiam kan tang hama ma ma te kha se ko e zohchian ummi zong cu tampi um ko nan tachunnak ah question number 2 ha pe tlai mi cho miphun dang kan takaw la marang talawan mo he ka zo na miphun dang a thang mi cho zu din tika khan zu chan ding ve ko ri chik chak zong ri ko tan Zeitindah ka ṭin le khoika dah kum le timi khan tuak cia kan tala caw. Ti Uber hi te bantuk ma hotel te bantuk khan riak te khan. Ka bantuk khan se tikah khan DWI kan te kam nih Texas te cun an a ngah mi zong cun pum kia kho nan kan malai mi tlong cun kan ngah lo. E DWI kong he kai atu ka tua mi he civil practice da wa ka thleng chang e tampi ka tua ti lo e. ka rak tuah lio ah hin uh, class uh, misdemeanors kan te kai he DWI khi cu uh, a sang deuh mi si tawn kan mah Texas lo mo class C misdemeanor an te niam deuh mi pawl kai ka tlai in han se uh, DWI conviction an tuah tikah zai da chang te mi kha uh, voi ki nak tu ban tu kha ka thai lo nan den ka thai mi zo Texas a chon a voikhatnak DWI ngah bak ah khin uh, DWI ngah ruangah thongtlak silo le tangka liam ma lawng kha ton silo in khan avoi avoi khatnak baka driver license zong ke automatic in uh, suspending in tuah piak sa ton ema kha uh, khabantuk sia khan chon motor zong mong kho nga ti lo e motor mong du sia khan chon court sin khan uh, temporary license bantuk khi a sok hau tawn. A voihnihnak chinsap chinah khan cun dantatnak kha a fak chinchin hna. Mah vial kha DVI kong si seh law. Hello. Kan i lawm, kan i lawm. Zangfa nak te harmon khavin hal chap ka du ko. A ruang cu Indiana uh, riantuan minister khen indian a a ta tu nai kan hal mi question ka atu bantuk in zurit bu in motor mong ti ka khan voi khat na a voi hin na voi thum na ta bantuk dan tat khe a fak ma lai mi chu rian tuan mi nu pa chom mi hei ta bantuk in stikat te ka bantuk ka thei lo in rarin lo ruanga thil he thei lo mi tam tuk in ve pathian don da lai mi ka thong ra thong ku som tum kan um ti ka khan a jekin ta thei mi atlai ke mum han hi atu ka thei bak lo Um, a khat si tahchunnak ah kha bantuk ca kan ral dih nok tati a zeitlung in dah zei kan tala dan tannak a fa timi thei a khan cun kan raling deuh cheu ngai ngai ding kha si atu batu thim chim tu silai ca khan a zu zu din bu a rit tuk lo zong ta chunnak a a zu izat pa anon in among mi chan tam ngai ma ti khan zin bantuk